Mae gen pob enw yn Gymraeg yr hyn da ni'n ei alw'n genedl. Sa rhywun yn gwybod am be da ni'n sôn pan da ni'n sôn am genedl enw? Rhywbeth gwrywaidd neu benywaidd. A ferchog, ie.
Yym ma' enw'n gallu bod yn wrywaidd neu yn... Be oedd y llall? Ie. ben y waith. A mae yna rai enwau, chydig iawn ohonyn nhw sydd yna, sydd yn gallu bod yn naill neu'r llall. Mae hynny'n dibynnu i raddau helaeth ar o le da chi'n dod. A'r enghraifft amlwg, neu yr enghraifft enwog ydy munud. Sut ydych chi'n dweud two minutes, Nia? Wela i di mewn dau funud. Mewn dau funud, ia. Ac o le 'dach chi'n dŵad Nia? O Sir Fôn.
O Sir Fôn, ia, yn y gogledd. A Bethan, yym sut fysa ti'n deud yym see you in two minutes? Wela di mewn dwy funud. Mewn dwy funud.
Ac o le wt ti'n dŵad Bethan? O'r de. O'r de, ia. Felly mae o'n amrywio yn dibynnu ydach chi'n dod o'r de ta 'dach chi'n dod o'r gogledd a ma' 'na ambell i enghraifft fel 'na o eiria' sy'n gallu bod yn naill ne'r llall. Cymreictod. Mae geiriau sy'n gorffen efo aeth neu iaeth fel arfer yn fenywaidd. Enw arall yn gorffen efo aeth neu iaeth.
Beirniadaeth? Beirniadaeth, ia. Felly, y feirniadaeth hon, i ddod yn ôl at bwynt Julie, neu y beirniadaeth hwn. Os da ni'n deud bod aeth neu iaeth yn fenywaidd, y feirniadaeth hon, ia, a dwy feirniadaeth, so chi'n mynd i steddfod, nid dau beirniadaeth. Ia? Iawn, oce. Okay. Felly mae yna gliwiau. Efo geiriau benywaidd, mae fa yn derfyniad arall sydd fel arfer yn fenywaidd. Meddygfa, swyddfa, Mae rheina yn eiriau benywaidd fel arfer. Yym, geiriau sy'n gorffen efo ES, fel arfer yn fenywaidd. Ysgrifenyddes, yn enghraifft, uh, yn enghraifft amlwg. Geiriau sy'n gorffen hefo EN, fel arfer yn fenywaidd. Coeden. Seren. Oes 'na oes 'na eithriad amlwg? Bachgen. Bachgen! Ia? Wedyn ma' geirie gwrywaidd enwe gwrywaidd wedyn ma' ad a iad fel arfer yn wrywaidd. Trei, yym, cynulliad, arholiad. Mae'r rheina'n er, enwau gwrywaidd. Um, adur, yr terfyniad yna, mae hwnna fel arfer yn derfyniad gwrywaidd. Fedrwch chi feddwl am enghraifft? Geiriadur.
Geiriadur. Un arall? Termiadur.
Ardderchog.
Termiadur. Mae hwnna'n derfyniad gŵr y waith. Ia? Felly mae'r rheina'n gliwiau i chi, yn enwedig efo geirfa sydd ychydig bach yn llai cyffredin na bwrn neu cadarn neu ffenast neu ddrws. Enw benywaidd unigol. Be' sy'n digwydd ar ôl y fannod? Y gadair. Mae o'n treiglo. Treiglo. Y gadair. Os 'dach chi'n ca'l rwbeth gwrywaidd fel bwrdd... Dydi. ...dydi o ddim. Dydi o ddim. Na. Beth am yym os 'dach chi'n ca'l mwy nag un cadair? Er bod cadair yn fenywaidd ond os 'dach chi'n ca'l mwy nag un... Deiriad. ...y cadeiriad dydi hwnna ddim yn treiglo chwaith. Na. Felly enw benywaidd unigol ar ôl y fannod. This chair. Sut 'sa chi'n deud hynny? Y gadair hon.
Y gadair hon. Yr treiglad ar ôl yr y a'r hon. Beth am y bwrdd? Y bwrdd hwn. Y ford hon. Ie, mae hynny hefyd wrth gwrs achos mae gennych chi... mae gennym ni ddau enw am yr un peth yn Gymraeg, bwrdd a bord, a mae bwrdd yn wrywaidd, felly y bwrdd, ond mae bord sef y gair yn y de yn fen y waith. Felly y ford.